Nabakwanire mbuya mono. Karibu sana ase mokwa wa Times ase amarieta Samson Ngoko. Ero nao torara na mokwa, tiga aratosee emiabera etato igoro ya siasa ere seito gusii. Mokwa karibu. Bono rero kwaikire bwana. Mbuya mono sana Sam, ase okera chingaki chiago chiokong'arigania ase egepindi ekia mokwa Times. Bono inche ning'anchete gosanga. Boria amoswali. Bono buna okorora kwao kore, chinguru chiamatiang'i ase siasa ya 2027 ngai chiberete? Egento egetang'ani ndagoteebia neke, abanto abange bachete matiang'i ng'a matiang'i nomonasiasa nomonyesisiasa. Chiango ehistory buna egenzi bono omanye amang'ana buna are. Matiang'i nigo arenge na Nyachae. Nyachae kakoboria mpaka obe president. Chingaki chia maega.
Chingaki chia maega. Nyachae orenge nere nere orenge epiya ya matiang'i. Nere orenge epiya ya Nyachae Amin. Nere orenge Ford people gekoboagusia engima omonto orenge pi egari matiangi Ford Kenya Ford people Ford people bono koroki ng'a matiangi tari monto tamaeti buna mang'ana asia ase agokoru especially miagusi aya matiangi akaba na nyachae taibo bakabua gusia chionsi pi ebirogo bionsi pi biachete Ford people aya koruga abwo matiangi nasoete osuru.

Akamobeka ase edepartment ya. Ya ICT. Ya ICT. Totaragenda ase amang'ana ama administration, Ehe. kero bakobua roche bakabuna Nyasaye, Ee, bakabwana nche. bakabwana Uhuru. Ee. 2017 nabo barenge ntire bakabwana ng'o? Uhuru bado.
Naigwete amang'ana aye?
Nakobwatire goika Aya, rero. 2022 bakabuna ng'o? Na Raila. Igo matiang'i nabwate experience ya okobu na okobua. Nokobua. You get that? Apart from that, manya ng'a ekerogo nkere agwo kiubaete gegokoigwa ng'a interior. Interior security.
There is a lot gekogenderera ase interior. Nabwate ebinto ebinge ebiakorekanete ase interior. Amanyete. Amanyete how to run even a campaign. Namanya. Matiang'i kende enke yagokora tabwati information. Bono ndakobore naende, torue ase matiang'i bono, abwo nekerogo ekenene bagochia korwanerera. Ase obogambi bwa Nsaa, nkoboria obogavana, aye naki oroche? Obogavana bwa Nyamira mbore a bit complicated. So far ntoranyora omonto ochire isiko ogocha kobora ekero geke toratebe naki ochia ogocha kobora ekero geke na omuya are nonya na obogambia. Egento ekenene pi Nyamira toganetie, twatwara chigavana ne eya kabere bono, egento toganetie mono mono na omogambia okora egasi. Ntoganetie gochora monto ng'a ochorire. Okorabia chimbago.
Okorabia chimbago. Totagete omonto ogocha ogokora egasi because that's what we need. So far, inche according to my assessment, mboro babeikire omokia, Walter Chanua,

Lakini bado ntoranyora omonto ore capable Orateebe ng'a noyo. Oyo nere bono ogochia gotoira somewhere. Ee bono. Abategereri moroche bono okobori kwane naende ekiarenge iga. Bono toche ase amang'ana aya ya opposition, opposition ero toroche nkorwania bare omorai omonene bwense ki ne team yaye naintwe rende noroche gocha bono aye buna okorora kwao kore Tingokoboria gose one term gose two term ogoteneine kiagera tobwenereti go take political sides aye bono aye bono rero ninche nkobwata bono nare gokoboria aye naki oroche esegi eye ere ase between leaders na opposition naki orakwanere ase amang'ana ayio. Now ngakere tokomboria naki ng'a ore stronger towards 2027. Eeh naki nataka koboria eeh. What is there nere koba very open togocha ase amang'ana

The argument nere ere opposition. Abanto bagokwanirana ki? Aye chinamba ere ngobwate. Aye chinamba ere ngobwate. Batema kuindi- kuindicatinga amachiang'e tabati namba ase abanyete kobori ekero kere kene kenene. Lakini chiang'ete egento ekemo. Ase opposition, twatebire abakamba nabo bare opposition. Twatebire abagusii nabo bare opposition. Eh. Twatebire abaikoi nabo bare opposition. Mpaka abasigisia abanyene. Barabwo bare opposition. Eh. Chinamba nechiaki okobora. Echi chionsi pi nechia opposition. Echia opposition.
Namba nchio mokobora ng'a neye opposition niye ng'ao, opposition B, opposition C.

neutralize, chibesa, chibesa, ogotebia omonto kare chibesa echi nechiaino, omonto understandinge chibesa echi tokori ne chipara chiaito, chibesa echi tokori namagenderero aito, you get, chibesa echi nechioboibi, something like that, I think that is what should happen, ase I think William Ruto abwate nomokia, nabwate omokia sana, goaka ecampaign ere aranyake botuko na mogaso, igo bono opposition goika ebange koba very aggressive, espirit ndoche ya matiang'i ere a bit relaxed, etakonyara na Ruto, goika amente omorero.

Barabwo abarure ase esereka abo ndwari bagosapotire 2027 lakini 2028 onye matiang'i okoira naende bache ase matiang'i nabo bare igo. Aya numbers echio babwate echia abasigisi abaoria ntoku chiandarete. Abanto mbagasimeka koba registered Kenya obe pi. Northern Kenya registration egasa inwe ogokumi ng'a y'abanto abaruete. Aya bogere iga namaete ng'a abagere mbare affiliated na abaikuyu mono. Aye totake advantage aso ime Akabche abagere. Now egento keratokonye opposition etware Babu Owino, James Orengo ne timu eria ebe strong. Ekero Ruto akonyora chikura lakini chibagwe. Chibagwe na abanto aba. Aya kera William Ruto arusetie Mount Kenya, etarget yaye nene yarenge Western. Noche bari. Western region naki achiete korigeria Babu Wetangula. Mudavadi abwo bonsi. Akaba. Bono egento barakore egento ekiya ne kiamoino. Sifuna atatenetie as an independent president.

But igo iga aria bamoire UDA bachia go front so we need also the opposition to align themselves barigie party ya Western tumanye ng'a Western niyo bagochia kobeka ekaregete kera ase that is basically what is happening in the national politics Iye bono. Omonche amategere mwaigure, ondwanirie esegi lakini rende nabo yare. Bono ase rero nare gwancha torakorere abwo, ngaki ende naende mokwa, ninkorangeria ase mokwa times. Mbuya mono. Cut.